Diri sözler atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu günki gepleşigimizde biz siziň bilen Adam näme ekse, şony orar diýen tema barada gürrüň ederis. Biz ýaşlykdan bäri, çagalygymdan ýadyma düşýär, hemişe näme ekseň şony orarsyň diýip il içinde gürrüň edýärdiler. Beýle gürrüňler häzirem bar. Adamlar bu nakyl hökmünde aýdýarlar. Emma aslynda bu sözüň kimden gelenligi, bu sözüň awtory kim, näme ekseň şony orarsyň diýen söz il arasynda nirden peýda boldy, biz çagalykda munuň nirden gelenligini bilmeýärdik. Ýigrimi ýyl mundan ozal iman etdim Isa Mesihe we Injil kitabyny okap başladym. Injil kitaby okan wagtymda bu sözüň Injil kitapdan gelýänligini gördüm. Bilşiňiz ýaly, Injil kitap iki müň ýyl mundan ozal Isa Mesih arkaly bize berildi. We şol döwürden bäri Hudaýyň Sözünden gelýän, ýagny Süleýman pygamberiň Sözünden gelýän, ondan hem has irräkden gelýän Töwrat, Zebur kitaplaryndan köp diri Hudaýyň sözleri alynyp il arasynda nakyl ýaly aýdylýar. Käbir adamlar munuň nirden gelýänini belki bilýändir, käbir adamlar munuň nirden gelýänini bilmeýär. Emma il arasynda Injilden, Töwratdan, Zeburdan gelen sözler ulanylýar. Olaň biri-de Adam näme ekse, şony hem orar. Bu, aslynda, ýerlikli we düşünikli bir zat biziň hemmämiz üçin. Sebäbi bu tebigatyň kanuny. Näme ekseň, şony hem orarsyň. Hudaýyň sözi-de bu barada aýdýar. Galatlylara ýazylan hatda Galatlylara ýazylan hatyň altynjy babynyň ýedinji, sekizinji aýatlarynda bu barada şeýle ýazylan, Öz-özüňizi aldamaň. Hudaý özüni ýaňsyladýan däldir. Adam näme ekse, şony hem orýandyr. Öz höweslerini kanagatlandyrmak isleýän özüni weýran eder, emma mukaddes ruhy kanagatlandyrmak isleýän baky ýaşaýyş alar diýýär. Geliň, görüň nähili ajaýyp sözler! Hudaý özüni ýaňsyladýan däldir, adam näme ekse, şony hem orar. Hudaý adalatlydyr. Dogry dälmi? Bu sözler Hudaýyň sözi. Adam näme ekse, şony hem orar. Ýakynda biz Agşamlaryna çagalar uklandan soň, aýalym ikimiz her hili gepleşikler, käbir wagtda durmuşy filmler görmek, umuman aýdanda agşam wagtymyzy bilelikde geçirmek isleýäs we muny gowy görýäs. Ýakynda bir rus kanallarynyň birinde bir gepleşige ikimiz seretdik. Bu gepleşikde gaty haýran galdyrýan bir waka barada gürrüň boldy. Bu gürrüň nämeden ybarat? Gysgaça aýtsam şeýle. Ýaňky bir adam ýaşlygynda aýaly bolýar, iki sany çagasy bolýar, bir ogul, bir gyzy. Bu adam ýaşlygyndan başlap, çagalary ýaşka Tapan puluny hemişe içip, çekip, ýaňky beýle başga aýallara pullaryny puluny ýoklap, öýe-de hemişe giç gelip, içgili serhoş gelip, aýalyny urup, ýenjip, çagalarynyň gözüniň öňünde we edil şeýle bir zalym biri şeýle bir adam bolýar. O bir gün däl, iki gün däl, bütin çagalygynda şeýle zalymlyk maşgalasyna bolan, öz maşgalasyna zalymlyk edýär, çagla aýalyna wepaly bolmaýar, urup-ýenjip, bar tapan-tupanyny ahlaksyz aýallara ýok edip, çagalarynyň göz öňünde bu zatlar hemme zat bolup geçýär. Ol aýalyna wepaly bir ärlik etmeýär, şol bir hatarda-da çagalaryna bir gowy atalyk etmeýär. Netijede ýaňky adam bütin durmuşyny şeýle geçirýär. Wagt gelýär, ýaňky aýalam çagalary ýekelikde iýmän-içmän özi ösdürýär, öýlendirýär, okadýar, terbiýe berýär. Umuman aýdan wagtynda ýaňky adam ça maşgalasynda çagalarynyň terbiýesine ýa-da olaryň öne ös ösüşine hiç bir gatnaş gatnaşmaýar. Diňe ata diýen ýa kaka diýen ady bar, är diýen ady bar, emma özi hiç haçan maşgala durmuşynda bir hiç kime hiç haçan peýdasy degen adam bolmaýar. Wagt geçýär, çagalar ulalýar, Ýaňkynyň iki bir ogul bir gyzy bolýar. Ogly ýaşlygyndan gaty agyr işläp, okap şol bir wagtda ejesine kömek edip uly bir tanymal biri, görnükli bir biri, bütin ýurtda tanalýan meşhur režissýor bolup ýetişýär. We pully adam öýi jaýy bar elini nirä uzatsa ýetip duran wagty gelýä. Aýaňky kakasy bolsanyň ejesi bilen aýrylyşandan soň öýüni satýa bar mal mülkini satýa soňunda gelip hapa taşlanan ýerde bir Çatma gurup şol ýerde ýaşap şol derejä çenli düşýär. Adamlaryň zyňýan hapalaryndan iýip-içip zat edip. Ýaňky studiýada şol gepleşik bolan wagtynda ýaňky adam öz ýaňky oglundan indi baý, bilimli, gowy işi bar, tanymal bolan oglundan maňa eýe çykanok, men atasy, kakasy meň barada alada edenok diýip, Şikaýat bilen ýaňky ýaňky programma şeýle taýýarlanýar we şo studiýada ýaňky oglan kakasy bilen bile ýaňky ejesi-de ýanynda gyz dogany-da ýanynda bütin maşgala studiýada ýaňky şu meniň siziň öňüňizde oturyşym ýaly kamerada duşýarlar biri biri bilen. Bu gepleşik şeýle bir agyr bolýar. Sebäbi daş töwerekde halaýyk bar adamlar bar studiýada her kim öz pikirini aýdýar. Ýaňky adam oglundan özi barada alada etmegine garaşýar. Ogly bolsa kakasy bilen görüşmegem islemeýär, alada-da etmek islemeýär. Hatda agtyklary bar, agtyklaryny görkezmek-de islemeýär ýaňky adama. Ýaňky zalda oturan adamlar dürli hili, biri Ogluna, Sen, sen borçly, näme-de bolsa seň kakaň, sen öýle etmeli däl, beýle etmeli däl, alada etmeli, ony daşarda taşlamaly däl, daşarda ýatmaly däl, sen oňa aladasyny etmeli. Başga bir tarapdan bolsa onuň başga hili pikir edýänler bar. Atasyna, ýagny kakasyna käýerler, Sen hiç haçan öz çagalaryňa eýe çykyp bir gowulyk eden zadyň boldumy, indi talap eder ýaly. Umuman aýdan wagty dürli hili pikirler boldy. Bu gepleşigi gören wagtynda bizde-de şeýle ýüregimiz agrady. Bu gepleşigi görýänçä, gören wagtynda şeýle ýüregiň içiňden agraýa. Kimler kakasy bar, alada etmeýä, kimler alada etmek isleýä, kakasy ýok, görmäne zar, atasyny, enesini ýitirenler bar. Ýitirip, ony gün, her gün diýen ýaly ýatlap, aglaýanlar bar. Ýanynda ýöräp, onuň aldasyny etmeýänler bar. Umuman, aýdan wagtynda duýgulary, pikirleri, ýaňky görýän zatlaryňy beýan etmek gaty kyn. Şeýle bir kyn ýagdaý bolýar. Emma bu gepleşigi görmek bilen nähili sapaklar, ýa öwrenip bolýar, näme zatlary munda görüp bilýäň? Hudaýyň Sözüni okan wagtymyzda ýaňky Öz-özüňizi aldamaň, Hudaý Özüni ýaňsyladýan däldir. Adam näme ekse, şony hem orar diýýär. Iki taraplaýyn-da düşünse bolýar ýaňky meniň gürrüň berýän wakama. Ýaňky Hiç bir maşgalasy barada alada etmän, soňunda-da şeýle üýsüz-jaýsyz, daşarda bir hapalykda ýatyp-turup ýören adamyň tarapyndan-da seretseň bolýar. Şol bir hatarda maşgalanyň, ýaňky, Aýalyň ýetim iki sany çaga bilen ýeke galyp, ýekelikde çagalary ösdürip, çagalaryň ata atasyna bolan, ýagny kakasyna bolan ýüregindäki öýki kinä-de düşünse bolýar. Näme-de bolsa, bu tebigatyň kanuny diýşim ýaly, adam näme ekse, şony hem orar. Ýaňky Bar mal-mülküni iýip-içip, tertipsiz aýallar bilen durmuşyny geçiren, öz çagalaryna, aýalyna köp ezýet çekdiren adamyň ýagdaýyna serediň. Ol öz oglunyň şeýle tanymal, pully, baý, gowy işli, bütin dünýäde tanymal bolan ýagdaýyny göz öňüne getirdimikä? Çagasynyň şol derejege ýetmegi üçin nähili-de bir kiçijik bir zatlar ekdimi? Ýagşy zatlar ekdimi? Aýalyna ony kabul eder ýaly, onuň üçin alada eder ýaly, aýalyna bir kiçijik bolsa-da bir söýgi ýa-da alada ýa bir hormat görkezdimi? Adalatlylyk nirede? Bu soragyň jogaby gaty kyn, gadyrly ildeşler. Adalatlygy özi siz hem öz tarapyňyzdan oýlanyň. Adalatlyk näme? Bu ýagdaýda adalatlylyk näme? Adalatlylyk barada kän dürli hili pikirleriňiz belki bolup biler. Ýaňky zalda oturan adamlaryň dürli dürli tarap bilen tarap tarapyny alyp pikirlerini aýtma aýdyşy ýaly sizde hem şeýle bolup biler. Emma men bu gün kimiň dogry kimiň ýalňyşlygy barada gürrüň etjek däl, men başga bir zada üns berjek. Adam näme ekse şony hem orar. Bu sözüň hakykatmy ýa-da ýokmulygyna bu wakanyň üsti bilen, belki ýene birnäçe wakanyň üsti bilen gürrüň ederis. Eger adam ýaşlygynda Çagalary barada alada etmän bolsa, olaryň önüp-ösmegi barada, iýjek-içjegi, geýjegi barada, okuwy barada, terbiýesi barada hiç bir zatda gatnaşman bolsa, onuň deregine ejesini göz öňünde urup-ýenjip, ýaňky zalymlyk edip, şeýle ne söýgi, ne mähir, ne hormat, ne bir alada ekmedik adam, nädip bu çagalar ulalandan soň olardan bir ýagşy zada garaşyp biler? Ol ýagşy zat ekdimi? Ýagşy zat orar ýaly. Köp adamlar şeýle-de syn edýän biziň halkymyzda, ilimizde-de bar. Ýaşlygynda aýalyna bu dünýäde bar bolan erbetligi edýärler. Köplenjem erkekler puly bolsa, zady, işi bolsa, köprägem biwepalyk edýärler. Çagalary bilýär muny, aýaly bilýär, hormatsyzlyk, söýgi görkezmeýär, alada etmeýär, çagalaryny-da zalym diňe gorky bilen, urup, taýak bilen saklaýarlar. Ol ulalyp, ýagny ýaňky adamlar garrandan soň, indi puly-da ýok öňki ýaly, işi-de ýok, öňki ýaly ýaşlygy ýok, dürli hili aýallaryň ýanyna gitmäne. Ýene-de Şol derejä düşen wagtynda garrap, güýjünde güýçden, gudrat nämeden gaçandan soň, ýene-de kimiň eline galýar? Şo aýdýarlar-a il arasynda-da, At aýlanyp, aýlanyp, aýlanyp ýene öz gazygyna gelýämiş diýip-de. Bulam dogry. Adam Agyr durmuşa galan wagtyňda sen şol ol köçedäki seniň bilen lezzetlep aýşy-eşretde ýaşap ýören aýallaryň ýa-da dostlaryň bolsun, içip-çekip bilelikde lezzetlenip ýören dostlaryň. Agyr güne galan wagtyňda ýene baş aýlanyp-aýlanyp nirä gelýäň adam? Öz maşgala ojagyňa gelýäň. Aýalyň, çagalaryň, hossarlaryň, ýan-ýakynlaryň seniň aldaňy etjekler şolar bolýar. Indi serediň. Ýaş gujur-gaýratyň, puluň bar wagtynda, abraýyň bar wagtynda göwnüňe näme gelen bolsa edýäň. Aýalyňyň kalbyny şeýle bir ýaralaýaň, ýüregini şeýle bir ýaralaýaň, çagalaryň ýüregini ýaralaýaň. Aýagyňda zordan duran wagtynda ýa-da ýatakda kesel ýatan wagtyňda, Olardan alada dileýäň, isleýäň, hormat isleýäň, meni gelmeýäňiz, kömek etmeýäňiz ýa-da aladam etmeýäňiz, meni doktora görkezmeýäňiz, meniň keselim, ýagdaýymy soramaýaňyz, bir topar, bir topar şeýle nägilelikleri ýüze çykarýaňyz. Birazjyk oturyp oýlandyňyzmy? Men ýagşy zatlar ekdimmi, ýagşy zat orar ýala. Ýagşy zatlar talap eder ýaly ýagşy zatlar berdimmi? Bu sorag her kim üçin özüne bellidir, öz ýagdaýy. Meniň aýtjak bolýan zadym, meniň ýaňky gepleşikden çykaran bir sapagym, ýaňky öwrenen zadym, gören zadym, adam, Diýýäler şeýle ýene meň garry babam bardy bir näme nakyl aýdýardy. Döwrüň geldi sür begim, gamçyň geldi ur begim, öňüňde gedaýlygam bardyr unutma diýýärdi. Näme diýýänine çaga wagtly kän düşünmeýärdim, eme ýadymda çünki otursam tursam hemişe aýdýardyda. Emma munuň manysyna indi düşünýän. Adam Hemişe ýagşy zady ekseň, ýagşy zatlar orarsyň. Aýalyňa wepaly bolup, çagalaryňa wepaly bolup, gowy nesil ýetişdirseň, garrap güýçden düşen wagtyňda-da, ýatakda galan wagtyňda-da seniň hormatyň, seniň izzetiň, seniň ýeriň olaryň başynyň ujunda bolar. Eger bu zatlary ekmedik bolsaň, onda sen orubam bilmersiň. Seniň ony talap etmegiň-de dogry bolmaz. Çünki. Ekilen zat orulýar. Adam hiç haçan alma ekip ondan armyt ýa armyt ekip ondan nar ýygyp bilmez. Ýa bugdaý ekip mekgejöwen orup bilmez. Näme ekseň şony orarsyň. Ýa-da gül ekip tiken ormarsyň ýa-da tiken ekip ertir gül goparyp hasylyny alaryn diýip umyt etmek bu dogry däl. Nähili tohum ekseň şeýle tohum hem alarsyň. Bundan gaçyp gutulan adam ýok. Bu tebigatyň kada-kanunydyr. Ýene-de kän mysal getirsem, ýene gysga aýtsam, ýene bir ýagdaýy gözüm bilen görüp gelýän, hatda öz ýygnagymyza şu taýda bir ýaş gyz, Bir maşgalaly bir bir bir adam bilen söýüşýär. Netijede ol bir aýalyň ärini elinden alyp, oňa durmuşa çykýar. Ol aýalyň elinde çagalary bar, olar ýetim galýar. Ol durmuşa çykýar, munuňam bul ýanky adam bilen üç sany ogly bolýar. Aradan birazjyk wagt geçenden soň. Bularyňam arasynda uruş-jenjel, dawa döreýär. Aýrylyşýar we on-on bäş ýyl bäri ýekelikde ýaşap, diňe aglap, ýetim çagalaryny bakyp ýören bir aýal bar. Ol, elbetde, meniň ýaşlarymdan uly, köp uly. Onuň durmuşyna sereden wagtynda her kim rehimi gelýär. Menem bilmeýädim onuň durmuş tarahyny. Meniňem rehmim gelýä. Häzirem rehmim gelýä, elbetde, bilenden soňam rehmim gelýä. Emma biri maňa bunuň durmuş tarahyny gürrüň berdi. Şol wagtynda biriniň ärini elinden alyp, özüne är edip, olam ony taşlap gidýär. Netijede, olam betbagt, bagtsyz bolup çykýar we şeýle bir gynalýar durmuşda. Görseň ýüregiň agraman durup bileňok. Emma Gadyr ildeşler bulam bir tebigatyň tabi bar bolan adalatlylyk. Başga biriniň bet bagtçylygynyň üstünde hiç haçan adam öz bagtyny gurup bilmeýär. Sen kimdir biriniň ärini elinden aldyň ýa aýalyny elinden aldyň, özüňçe durmuş gurjak bolduň we bir kimdir birini bet bagt edip, bagtyny bozup, durmuşyny, maşgalasyny bozup, özüň nähili edip bir bagtly maşgala gurjak. Eýýäm Düýbi onuň dogry däl. Nädip seni Hudaý bereketlesin eger seniň düýbiň dogry däl bolsa. Kimdir biriniň betbagtçylygynyň üstünde öz bagtyňy gurjak bolma. Kimdir biriniň hakyny iýip baý bolýan adamlar bar. Kimdir adamlaryň halkyň hakyny iýip nädip baý boljak. Nädip sen bu baýlygy eýe bolarsyňam. Nädip bu baýlygy lezzet bilen, tagamly Nädip iýip bilersiň? Nädip munuň üstünde muňa bil baglap bilersiň? Nähili ogurlap alan bolsaň, şeýle senden hem ogurlanyp alynar. Çünki näme ekseň, şony hem orarsyň. Ýene-de köp beýle ýagdaýlar durmuşda gaty kän. Emma Gözüňi açyp, birazjyk seretseň jemgyýetde köplenç adamlar agyr-agyr depressiýada, agyr gaýgy-aladanyň içinde. Köplenç adamlaryň, umuman, köp, köplenç, köp prosenti problemalaryň nirden gelip çykýar? Adam öz şol problemanyň eden hereketleriniň, eden, aýdan sözleriniň, ýagny, Eken zadynyň miwesini orýar. Bu zat nesilden-nesil dowam edýär. Bu hakykat hemişe hakykatlygyna galýar. Eger biz dogry zatlaryň oýlanyp, birazjyk ýene biraz birazrak yzymyzy oýlanyp, näme edýänem bolsak, näme diýýänem bolsak, nähili hereket edýänem bolsak, Şonuň nähili geljekde bize miwe getirjegini, bize dogry miwe getirjekmi, ýalňyş miwe getirjekmi, şony oýlanan wagtymyzda biz edýän hereketlerimize, hemişe diýýän sözlerimize ünsli bolýarys. Ýogsa, başymyza gelen köp kynçylyklar şonuň netijesinde gelýär we biz munuň üstünde ejir çekýäris. Häzir Şeýle ýagdaý näme etmeli? Bolýar men belki kimdir birine ýamanlyk edeniňiz, aýalyňyza biwepalyk edeniňiz, äriňize biwepalyk edeniňiz, maşgala gatnaşyklarynda nädogry hereketler etdiňiz, onuň netijeside maşgala ýykyldy. Ýa-da käbir ýagdaýlarda Adamlara erbetlik etdiňiz, kişiniň hakyny iýdiňiz, işiňiz bardy ýitirdiňiz, maşgalaňyz beýle ýa-da ýaşlykda beýle özüňizi alyp bardyňyz, häzir puşman edýäňiz. Onda sorag gelip çykýar, eger adam näme ekýän bolsa, şony orsa, ekýän zadyny orýan bolsa, bu durmuşda çykalga näme? Tebi, tebigy kanunlar şeýle diýýär, Adam näme ekse, şony hem orar. Emma. Bu kada-kanunlary beren Hudaý başga bir zat diýýär. Dünýäde, Injilde şeýle ýazylan, Günäniň muzdy ölümdir. Emma Hudaýyň sylagy Rebbimiz Isa Mesihde ebedi ýaşaýyşdyr. Serediň, Günäniň muzdy ölümdir. Bu, bu, bu düşünikli zat. Elbetde, günäniň muzdy ölüm bolar. ýa-da näme ekseň, şony orarsyň. Emma Hudaýyň sylagy ebedi ýaşaýyşdyr, günälerden bagyşlanma ebedi ýaşaýyşdyr we Hudaýyň sylagy seniň başyňa gelen kynçylyklary ýagşylyga öwürmek. Munuň üçin näme gerek? Onda siz şeýle sorag berersiňiz, Bolýa, men otyryn häzir. Seniň gepleşikleriňi diňläp otyryn. Bar eden günälerim öz gözümiň öňünde. Eden günälerimiň netijesinde ony häzir orup otyryn, eken ekinimi orup otyryn. Häzir şonuň kynçylygyny, jezasyny çekip otyryn. Onda näme şeýle geçeýinmi? Çykalga barmyka? Seniň üçin bir ýagşy habarym bar. Çykalga bar. Çykalga bir tobadyr. Bütin günäleriňi boýun alyp, Hudaýyň öňüne gelip, günäleriňe ökünip toba etseň, günälerde toba etmek diýmek günälerden ýüz öwürmegi aňladýar. Günälere ýüz öwürip olary boýun alyp, aýalyňyň göwnüne degdiňmi, bütin belki bütin ömür ýaşlygyň biwepalyk edensiň. Seniň birje agyz toba sözüň, toba eden ýumşak sözüň, Aýalym bagyşla, ýaşlyk edipdirin, Bilmezlik edipdirin. Iň wepaly dostum sen ekeň. Seniň şeýle ýüregiňi ýaraladym, meni bagyşla diýip bir agyz aýdan sözüň bütin doňup duran buzly ýürekleri eredip bilýär. Çagalaryňa belki ýaşlykda ünüs bermediň, ulaldylar, beýdiler, indi maňa hormat etmeýärler, maňa gulak asmaýarlar, ýene näme diýip oturansyň. Çagalaryňa öz günäňi boýun al-da, meni bagyşlaň. Belki, olardan atalyk hormady garaşýansyň, maňa hormat edenoklar, eýle-beýle, sen ekdiňmi, orar ýaly. Olardan bagyşlama sora. Olaryň ýüregi saňa garşy üýtgär. Toba hemişe buz ýürekleri eredýär. Toba etmek diýmek, Diňe bir günäliligiňi boýun almak däl. Kimiň göwnüne degen bolsaň, kime ýamanlyk eden bolsaň, ýaman eden işleriňiň netijesinde şol agyr günlere düşenligiňi görýän, duýýan bolsaň, nähili ýamanlyk eden bolsaň, şony boýun alyp, ýagşylyk etmäge, şol adamlar bilen duşuşyp ýene olaryň öňünde eden günäleriňi boýun alyp, Bagyşlama soran wagtyňda ýagdaý üýtgeýär. Toba hemişe çykalgadyr. Adamlara garşy-da, aýalyňa, maşgalaňa, äriňe, ýanýoldaşyňa, eneňe, ataňa, ogluňa, gyzyňa, gelniňe, tapawudy ýok. Toba hemişe çykalga berýändir, toba hemişe adamlaryň ýüregini üýtgedýändir. Şol görýän gepleşigimizde aýalym ikimiz, Ata-ogul arasynda şeýle dawa gidýä, şeýle bütin adamlar gatnaşyp şeýle dawa gidýä. Kakasynyň agzyndan birje toba söz çykmady. Talap edýä, sen eýle, sen eýle, sen eýle borçly diýip talap edýä. Birje toba söze oglum, aýalym bagyşlaň meni diýmedi. Ogul-da bütin öýke-kinesini atasynyň ýüzüne aýtdy, o-da bir agyz bagyşla soramady. Serediň, toba ýüregi ýok ýerde hiç zat üýtgemeýär. Hudaý bilenem şeýle. Hudaýa garşy nähili, aslynda adamlara eden günäleriň hemmesi Hudaýa garşy eden günäleriňdir. Hudaýa garşy-da günäleriňi toba, e, boýun alyp, toba eden wagtyň, Hu, günäden ýüz öwrüp, Isa Mesihe öwrülen wagtyňda Hudaýyň ýüregini ýumşadýaň. Hudaýyň, ýaňka, günäniň muzy ölüm diýen ýeri aradan aýrylýar-da, toba edeniňden soň, Isa Mesihiň beren, sylagy, ebedi ýaşaýşa eýe bolarsyň. Hudaý seniň günäleriňi bagyşlaýar. Ine, imanyň esasy şunda jemlenýär. Şonuň üçin tebigat näme ekseň şony orýaň diýýän bolsa, Hudaý muny üýtgedip bilýär. Sebäbi tebigatyň kanunlaryny düzenem Hudaý. Hudaý näme erbetlik ekenem bolsaň, Men seniň durmuşyňy üýtgedip bilýän. Men saňa täze ýaşaýyş berip bilýän. Ýykylan gatnaşyklary dikeldip bilýän. Ýykylan maşgalaňy dikeltjek. Maňa iman et, Maňa bil bagla, Meniň sözlerime gulak as. Seni bagyşlamadyk buz ýürekleri Men eridip bilýän. Belki utanç içinde ýaşaýansyň. Utançdan seni halas eder. Günäden seni halas eder. Gel saňa munuň hakykatlygyny subut etmek üçin Hudaýyň sözünden käbir aýatlary okap bereýin. Işaýa pygamberiň kitabynda altmyş birinji bapda şeýle zatlar diýýär. Isa Isa barada aýdylan zatlara serediň. Hökmürowan Rebbiň ruhy üstümdedir. Pukaralara hoş habary bildirmegim üçin, Ol meni mesh etdi. Göwni synyklara şypa bermäge, tussaglara azatlygy yglan etmäge, zyndandakylary boşatmaga iberdi meni. Rebbiň, merhemet ýyl, ýylyny, Hudaýyň, öç aljak gününi yglan etmäge, ähli ýas tutýanlara göwünlik bermäge, Sionda ýas tutulan, tut, tutýanlaryň aladasyny etmäge, kölüň, kölüň deregini owadan, Külüň deregine owadan başatgyjyny, ýasyň deregine şatlyk ýagyny, gamgyn ruhuň deregine alkyş donuny bermäge iberdi menä. Rebbiň şöhratyny görkezmek üçin ekilen dogrulyk dub agaçlary diýler olara. Olar gadymy harabalary täzeden gurarlar. öňki weýran bolan ýerleri dikelderler, nesilden-nesle weýran bolan şäherleri, harabalyklary abatlarlar. Ýedinji aýatda, Utanç deregine iki esse paý alarsyňyz, ryswalyk deregine mirasyňyzda şatlanarsyňyz. Munuň üçin siz iki esse Mülkli bolarsyňyz. Ebedi şatlyk siziňki bolar. Isa Mesih näme diýýär? Men tussagdakylary azatlyga, gamgyn adamlara şatlyk bermäge, göwni synyklara şypa bermäge Şeýle şonuň üçin geldim diýýär. Utanç astyndakylara utançdan çykarmagyna geldim. Geliň nähili, serediň nähili ajaýyp sözler. Ýykylan, näme diýýär, harabalyklary täzeden gurarlar. Öňki weýran bolan ýerleri dikelderler. Nesilden-nesle weýran bolan şäherleri, harbaçylyklary abatlarlar. Utanç deregine iki esse paý alarsyňyz, ryswalyk deregine mirasyňyzda şatlanarsyňyz. Çykmadyk janda umyt bardyr. Entek ýaşaýarkaň durmuşyňyň üýtgemegine. mümkinçilik bardyr. Toba ýüregi bilen, pes göwünlilik bilen Gudraty güýçli Hudaýyň elleriniň astynda pesel we Hudaýyň ýanyna gel. Ol seniň ýitiren ýyllaryňa, ýaşlyk ýyllaryňa derek hem iki esse seni bereketlär. Ýykylan ryswalygy, ýykylan maşgalany diklär, ýykylan öýüňi diklär, ýykylan gatnaşyklary täzeden gurar. Ol muny etmäni başarýandyr. Isa Mesih muny etmäni başarýandyr. Oňa iman et we Onuň ýanyna gel. Saňa goý Ol ak pata bersin. Omyn.